jawinjona machiegni e kinde machalo koda maendi ma en atobi jakoma nyathi kimirwa kendo achiel kachiel kawuono ni achopo e gwengego mag got ramogi kaendi mondo ang'e ane to chike mage ma kawuono ni e wi got kaendi ma otenre kod kit dak gi timbewa kaluwore kod kaka piny dhi an kod okinja ma kambo ka ok ang'eyo ni okinja wi got wacho nang'o kawuono O wuod komenya rwaki wi got ka to kod nyikwa ramogi te te te kamoro amora ma gintie ka giikre ni winjo ju, weche juogi mege ramogi ajwang' kawuok e got ramogi ka o nyikwa ramogi kawuono to juogi wach ma juogo gogo kom piny kama dwa ni mondo ochop ni nyikwa ramogi Gin chike apar matayo ng'ama okendo chi ng'ato. Awinji. E, ing'e ni tinde pogo dhako gi nyako tek. Yudo tek kendo kiyudo nyako ma pok onyuol dalagi to juok ramogo ajwang' wacho ni mano mana ng'wono mar Nyasaye. To be digen nitie jomoko bende wacho ni an kendo sani kakendo takendo nyako mosenyuol chuth nikech mano eman go gi ratiro ni mano odhi nyuol. Eh, ting'e ni Ramogi Ajwang' ne king'i mano. Ero. Nikech ing'e Ramogi Ajwang' ne idwaro ni ng'ato ikendo nyako gi ringre. Ema mano gima ne ji bet piny kira- kinono. Koro joma sani owere gi weche Ramogi. Awinji. To nikech kend ma sani luonge na romogo to yiena. Ng'eny thoth chwo ma sani tero kata kendo monde ji. Koro nyikwa Ramogi wan ka kod chik apar matayo ng'ama okendo chi ng'ato. Miyo kin gi dhako yodi kanyo. to chik iti matut kabisa nikech juok ramogi koro ema wuoyo kodi ma chik namba achiel nyakwar ramogi ajwang' matayi ki in gi- kidwa ng'eyo kikendo chi ng'ato wacho ni nyaka itang' kidwaro golo kode dala kikendo chi ng'ato ing'e ni chik luo dagi ni dhako ok golgo dala gi chwo ariyo ing'e ni nyalo bedo ni nene oweyo dala machielo Awinji. kosegol kode koro kendi be kikawe kaka idwa golo kode dala Mano koro juogi otweyi. Ng'e juok remo ga jwang' ka iye owang'. To nyalo ga tweyo dhako ma koro nyuol ok nyuol. Moko bende genda olinga linga kanyo daka daka kan ma hmm. adwa tiyo go kae to kase chamo pesa to adwa hmm. kiesa mondo wuok odhi golo dala. Eh. Kanga ma ridre na chaka gol dala dere adok e eh. dala na machon. Eh, geni nyalo ga wuok ode ni dhi golo dala to samoro se puonje. Obende obende ni kod plan bi mare to kingeyo. Eh, aya walwar gi nyikwara mogi chik namba ariyo ma bende tayi nyakwara moga jwang ka in gi ng'ama dhako idwa ng'en ka ne en chi ng'ato kata kik kieta king'eyo awinji wacho ni kikendo chi ng'ato kapango Aha. kik itere e dala juogi mag luo dagi ero ni dhako mane osegolgo dala Ehe. ne pod en kacha ero ok chak dog ninde simba awinji Eh, koro ing'e ni kendo chi ng'ato Mm. nosegol kode dala Eh. ito pod in gi simba dalau ero kidhi bidonjo kode kanyo ing'e ni gintie gimo matimre e piny ramoga jwang Aha. mon ma tinde iyudo ka nyithindo tamo gi yudo Mm, Iyudo ka gidongo. ng'ato osewuotho wacho asemadho yiend agulu bu koro aol asewuotho yo lainde kaka dayud nyathi otama duogo tweye en osegol kode dala kendo chako duogo nindi e od si- simba mano duogo tweye kuom mano kikendo chi ng'ato nyaka itang' ahinya samoro ne jaode mohange ne en osegolo kode dala ema nojuogi nyalo tweyi matami nyuol matiende ni kidwa kendo dhako to nyaka ikwong idonj kode e mbaka matut mondo ing'e adiera mantiere e kindi Giwacho- kode giwachoga
Oh, giwachoga momi koro juogo neno ero nikech ing'e ni sani yudo- yudo dak tek ero To bende dhi boyudo koro ng'ate. Hapa. Ok onyal wacho wechegi. Momi Hapo lwar. en mana noyude sechego kosetieko higa. Awinji. Wiye owil.
Er- Wiye owil kendo koro obowuok na mager ok opar kuma nogin. To nyaka nyis ni nitie manyasi Ero. mar gonyo ng'ama juogo twe e nyuol. Eh. Ma- mano to ing'eni an man kode kenda ewi got ka a to ramogi ing'eni ne nitiega jamanyasi ma, ma mondiek ramogi luongo mondiek Aha. miluonge ni ne en jasak wajego Mhm. iluonge ni obondo mumbo wuon manyasi en ema nomiya manyasi Oh. Eh, ma mine ma nyuol chandogo ero nitie kaka juogi miye manyasi Ehe, kaka inyalo losgi Eh, ti- ng'eni ng'eny ji jo- jochiw manyasigi gin gichiwoga chiwa to gikia ni sama imadhe Aha. tirango got ramogi Eh. ing'e ni jomoko jochiwe gi to miyi amiya to kwachi ni ni rango tim ka kama tim kama birango kajulu Eh. kajulu onge kajula avokado gi mrenda gi kunde manitie eh chunyi juogi en got ramogi ah chik namba adek nyakwa ramogi ajwang' mabe tayi kikendo chi ng'ato awinji wacho ni kikendo chi ng'ato kotho kik ilande e radi- redio Ehe. kikendo chi ng'ato Ehe. mani ng'e ni chal ng'ama pakre en ng'ama omayo ng'ato dhako Ni koro nyale. Eh, ni ringi tere e redio nam lolwe ni wuod agango lade ing'eni obro chako Ero. olando tho ma nyadeje Ero. manyocha owang're gi nyuka maliet Ehe. hani jaode oole gi madho nyuka okinyi kokinyi Mag to nyithindo.
mon wetene to madho chai Ero. onyalo wacho ni hikne biro timre ngeso ka magambo mani ing'e ni Kachuoge ora urado go e mochari. Sa tich abich.
Tich abich. Kachuoge no osedhi e mochari. Osedhi ok giwinjo.
Gininda nindi Kisumo. Eh, tingeni gicha sama ilando ng'ato donge ng'ani ilando jonyuolne bende. Ero. To kachuoge mno kende wach eh mano ok nying mara mang'ane. Uh -huh. mani romo kod gima ichando Ero. Eh, koro chi ng'ato kikendo to ike ng'wech chap chap nitie nyaka jomoko ma ka owuok ni dhi ome to yudo ka chuore mokwongo noseyombo kode nikech lendo ma nyolande cha Eh, ing'e ni kidhiga muchari Ero. kikendo chi ng'ato ing'e ni sama uchopi muchari ineno ka ji ochokre duonde duonde group group group group awinji nyaka ibed gi ng'ati ma wuothi group chiko Ma- ithigi odonj kacha odonj kacha ing'e ni Obed- kode kiwinjo kowacho jogo wagoluru nya- mama ni piyo ka Awinji. joka- ka joka pok obiro Ero. Eh, koro ing'e ni chi ng'ato Aha. en ok chik ramogo ok dwa nolande kapo happy ber Ero. bidhi yudo kaka chuoge ne kokawe ing'e ni Ero. ka chuoge nigi barua Aha. ing'e ni king'iyo koro barupe sama igole e mochari Ero. ing'e ni ng'ama nokuongo kendo cha en barupe ni ing'e ni nitie nyaka piche mana gi gog madam kodhi nyombo kama ne gituo mesu eh kodhi nyombo koro en ng'en kesi ne koro ramogi dwa ni ng'ama okendo chi ng'ato kaber to ik mar onego bed kama ja korona Ero- Ika- ikane piyo piyo Lep, seche lep. piero ariyo gang'wen lep lep eh osekane Koro- bende kata kochopo e dala to bende neno moko masika gi bende onge nikech Ah. eh, eh, inyalo yombo kode e siwandha ka. ah, en en en ng'ama ikano seche piero ariyo gang'wen Ka osekane osedhi osedhi koro koro ineno- ka gibiro No, ka nyikwa Ramogi moko ani to kara kendo chi ng'ato tek manade. Eh, mano korona tu. Eh, to mano to koro siki.
mano korona tu.
Eh.
en koro bire marach moloyo. Hey. Aya, walwar kode gi chik namba ang'wen ma bende tayo joma okendo chi ng'ato. Mawacho ni kik imor kod mtokni madonjo ei dala chieng' iko. Mm -hmm. Midhani nyocha chaye ka. to kar opek jomtokni mabiro ywage ero ing'e ni samoro inyalo weyo ni welo donjo To mana- to kara kachuoge ka gi nyithinde ee kachuoge ka ah, ing'e ni kidhi omo dhako mane chiegi ka ng'ato nokendo Ero. kidwa dhi ome A- maiti awinji ing'e ni kanyo en na obila man kanyo idhi kiger gi chief be ni iye kanyo koro nitie jomoko ma koneno mtoka Jaduong' ma kok kata min ode otho. Ero. Koro wuotho kuru to kwa ji dala. Ng'e nitie miye moko mata mtoka pok nodonjo. Awinji. Koro neno ka mtoka odonjo, koro eh. wuoro, eh, min oda ni kara ne ng'am pek kabisa. Wuok dala ma tek tek manad. Mm, to kara jogo jo mobiro kawe. Uh -huh. Koro chik dwaro ni kik imor kod mtokni madonjo e dala chieng' iko. Samo kata mana yawuote manowe oko. Eh. Ka koro minwa mosetho. Mm. To minwa ni manyocho ketowa ka. Mm. wadog ir wuonwa hey, keti koro
gibiro kawo min-gi hey. ah, waluor gi nyikwa ramogi chik namba abich ma bende tayi nyakwa ramogi kikendo chi ng'ato ma wacho ni kik muon liende ka iike mm -hmm. Mm, kikendo chi ng'ato uh -huh. kik imuon liende awinji e, ing'e ni chi ng'ato kikendo tiolaola lowo kuome wa ing'e ni ing'e ni ing'e ni muono muono liende eh? kimwono liende eh? Kut oda nyalo miyi asara. Mm. Mm. Ing'e ni muono liel sani tek. Ero. Nyalo kawi kata naluf mia. Mondo Ing'e- wuok maber kaka ne chunyi dwaro mi goyo traso maber. Eh, bi muone bi wire rangi bi chung nyaka musalaba cha. Mi go piche moro mane kapod en nyako. Eh, to ing'e ni onge tiende ketho siling aluf mia. Eh. E muono liel ma kot oda nyalo wacho ni Odhi omuki wuon go kawi. Ng'en gigi nyikwa Ramogi oseneno mang'eny. Kara in imuono ka to wache nie kot aling'ling' to pod ok ing'eyo. Eh, Koro ing'e nitie liete moko. Akia ni be iseganeno liete moko ma gin aina mag jopesa. Asenenogi. To ik ng'ani liele ni ne lowo. Ero. Jogo chich. Aha. Onge tiende ketho pesa. Koro we waritie kendo kwatimo sawo ma kwawinjo gimoro. to wabiro kawe jomoko bende yudo ka bende tinde ika ika hola lola lo kanyo tiwe to bang'e higni moko adek ang'wen kora ke muone Eh, mano e jogo ka piny osekwe Eh, ka piny osekwe ging'eyo to kidhi liend japesa ero bineno ka gik moko ok otimre e yo makare ti gi wiyi liel to kuny maber Aha. boket nyaka ong'enge cha boluoe mabat kamano koro lowo ola oliwi mabat ipimo yamo question mark nitie kanyo wach chik namba auchiel nyakwar amoga jwa mabe ta ikendo chi ng'ato awinji wacho ni kodhi thur gi, gi nyithinde te kodhi thur gi nyithinde te Ero. nyaka imak chunyi onyalo dhi chuo kako kachuodu jimbe gem nomako chunye kipimo rembe Eh? Eh, ing'e- kinenana ka nipimo rembo kach wacho nomako chunye Eh, samoro ing'e nowuondi nodhi thurgi kar odok ir chwore mane owecha kendo orwake maratari Eh, kendo samoro odok, odok nyaka gi, gi nyathi mane o- inyuolo kode Eh. Eh, boweyi nono koro ng'en ramoga jwang' dwaro sa sa modhi thurgi ng'eny kuo ramogi tinde riek moko dhiga kiri jalembe moro Eh. menyo ne piny kata japiny min oda cha odwa dhi thurgi menynago Be nodhi yo moriere kose en gwach moro e chunye? Ee, koro ing'eni kiginene to ka king'ene omenyni go bowache ni chal moa. Eh, Ng'en kibe kiduo ni nyalo ndulri ni ot kanyo ni press oidho. Mondo ibar yo. ero. Koro ichako hoye nikech sa moa no nere ni uchwanyre. Aya, chik namba abiriyo nyakwara moga jwa ma be juogo goli got ramogi ka ni tayo jogo mokendo monde ji. Wacho ni kik ikom kode nyuol. Ikende kod nyithindo ariyo. To keti ni rit nyathi matin otegno chopi klas ang'wen. Ero. Mano chieng' moparo chwore, mano ange koa. Onyalo weyi nono. Idong' nono. Eh, Idong' nono.
Koro ing'e ni Ramogi to wacho, Eh? ng'a mokendo chi ng'ato, Mm, nyaka inyuolgo nyithindo mang'eny, moloyo mane iyudego, mm. mondo kori obed gu- gi weight. Gu- gu- Uzito maber.
Eh, uzito maber.
Makata nyithindo ka ni meeting, Eh, To koro ingen nyithindo ariyo wuonigi ni kocha. Ang'wen ni Abi- koni. Ang'wen ni koni. Ero.
Eh, koro ing'eni giwuoyo to uwacho ni "Ah, ji ang'wen dak dok kocha. Dak- Bro, gima timore. Eh. Wabeduru ka to kuneno Eh. nute. Un chi yare un to dogu radoga. Wan to nwarwako un kech mae dalawa. Eh, ah, gi- gibo upimo. Kech ing'eni minigi Awinji.
ang'wen ni koni.
Ero. Ariyo ni kocha. Eh. Ere koma dirwakie ji. Ere. Ing'eni koro ang'wen gi. Eh. diwach ni ariyo gi sawa eh. to ariyo gi ng'in ang'wen kodhi koja to weg lowo nyaka be nyaka ywagi nyaka ywagi garama no kag nyal ka ilowo to kotinie koro chik ramogo ajwang' dwa ni mondo kitweye uh-huh. eh, ing'e nitie gik mowachogo nyikwa ramogo winjogi kech mm. juogi kelonwa wach kaka gik matimre e ut ramogi to wapimonigi uh-huh. eh, nitie joma kendo kikendo nyako to birora gi nyathi achiel uh-huh. to keti gani weye mondi weye mondi piny tin- piny tipimo eh piny tipimo ti ani we mondi to mari to onge kana onge iye entie nyikwara mogi mabor ling' aling'a nitie gima pod ochamo iye ka. entie ka in- no a- an pod ikenya nyuol kodi pod apimi ipimi ok- okawo mana muda Ero. ingen kotieko higni ariyo ka Eh, kodok oja jaode chakoro luore ni a nani koiyo wang' kodhi thurgi onyalo ga dhi chuth ero Chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma be tayi kikendo chi ng'ato wacho ni kuchwanyri kuchwanyre kode nyaka ichik iti matut gi weche ma mowacho kodhawo. nyalo nyisi lain Eh, ka- kod kaka en e kindi kod dak mare Eh, iwinjo wuoyi ok ogura gi musmal
ito kilongane Eh, ah, ge- ochakoni Ero. iwinjo wuoyi ero ok ogura gi musmal ka Aha. ok ne nang'eyo kara ni chwo chalre te di nang'i Eh, ing'eni kar ing'eni be ber kowacho Eh. samudhawo kowacho ti ndiko Eh, kalam kori bo underline ing'eni Awinji. kowacho ni ok ni nang'eni chwo chalre te Eh, di nang'i Eh, ing'eni chwo chalre te ndi Ehe. ti underline kanyo bende sekawe ma Isekawe- kawe mak ero
koro nyikwa ramogi ajwang' nyaka winj kanyo ero koro iwinjo go kama yambe kudhe mane ipime kod opimi ga kod chuore mane owecha e koro kanyo nyakwara mogi ajwang' nyaka ng'e ni sama ichwanyri kode to nyaka ichik iti gi weche mowacho ing'e ni sama ng'ato iye owang' koro bende oboto mamage e koro kisewinjo ka weche ne ringo no ok nang'eyo kara chuo chalre te nonyise adier kanyo minyalo ng'e ni mae ne en chi dak hmm. kata maendi ne en ng'ama biro bwora bwora to dok eh, aya waluor kodgi chik namba ochiko ma be tayi kikendo chi ng'ato ma wacho nyaka iteme gi wach mar dhi nyombo hmm. eh, sabi in kode ka nyar kabunde inyalo nyar kabunde ng'en piny piny montie kan kabunde homa bay kabunde tie airport kacha chande e eh, god cha e god cha nyar kabunde wan kothwa ok budhga gi le ok lewga gi nyombo kendo ahero gani we yorewa mag kenyo riere ti Eh, koro kow wach turu dwe manyien adhi tieko wach wuodhno adwa mondo ang'e nyi- ang'e maro gi wuochena gi nyieke gi kila kitu Eh, ti- adwa ng'e dala eh, tibiro winj- kiwinjo koduoki Eh. weche pod ogajre dalawa matin waonge garaka abiro duokoni wach waonge garaka Eh, mano wiye onge kanyo Ma- nikech ing'eni ng'ama dhako kidwa dhi nyuomo Ero. omor Mm. ma kata jothuru onyalo wacho na a kata kapok onyuomo a dhiambo nyamera ne maduong' to donge chik oyie inyalo dhi nyuoma kata kowade gi babowa moro to chieng' moro kosenyuomo dhiambo to jaduong' nobiye kata gi roya moro achiel mano miya mana thuolo adhi dala mondo awuo gi jaduong'one kanyalo loso wachno Eh, Koro mano nyakwar Ramogi Ajwang' nyaka ng'e ni kaber to chi ng'ato kikendo mm. to obed, dha, obed dhako mar ariyo ok mikayi mm. Eh, nikech ing'e ni onyalo njawi we stage eh, onyalo weyi stage ka pod pek in pod ipedho lewi stage jowadu oseyombi in in nende kok iluwo chikegi eh? to bari ng'wech a ah, chik namba apar ma kojuogi tieko go wechegi go tramogi kane jogo mokendo monde ji wacho ni ka liel otimre thurgi nyaka itang' ni chiemo mm, mogo eh, eh, kar mogo ka ing'e ni inyalo riwo inyalo riwi kode kata Mm. ing'e ni chik luo wacho ni kichodo chi ng'ato buriwo kode chiemo tur gi dhako mano onge manyasi awacho ni an gi manyasi to mano onge mano Mano hingi. Ah, ma ohingi Ma- Mano ma- kata juogi ma wigo tramogo dagi no ok Eh. nyalre. ng'ama ing'e ni ng'ama okendo chi ng'ato ramogi kwane kaka jachode Ero. koro kiriwo chiemo kod chuor dhako Mano nosetero dhiang' kacha. Mm. Ng'ene kacha nosedhi bong'olo ng'ut gweno ni juogi. Mm. E, Ng'eni gik manego ga jiko gin ga juogi. Mm. To juogi oseng'ol ne ng'ut gweno ba ol remo piny. Gi nyinge. Gi nyinge. Mm-hmm. Ng'ene gwend or sama or dhi nyombo. Awinji. en ing'ene en ok ng'olga ng'ute ka or pok odonje dala nyaka ne or ee ina ka jodongo biro duong'ena go kwajo mm-hmm. ma miloso go orwa mm-hmm. to rite sama odonjo e rangache ni koro eka ing'olo ng'ute koro ju- ing'olo ni juogi to ring'o to welo biro chamo to kata ka en chiaye moro to nitie jodongo moko ma be jonyadhi Eh. ogolo ore ei ot ni bi siem rwath midwaro mondo oyang'ni Eh, to mana sama osedonjo e sama dala osedonjo koro ka osetimne magi Mhm. aeto gimo chieng' moro wuondi dhi chiemo e dalano mano kwer go pawe yadhi Koro ing'e ni tinde to oche iriwi kata. Ero. Tie jomoko ma koro kata kata ka ing'e ni gweno ka in ibi dhi chamo gweno to gweno ni orch ochamo mano yath onge. Koro ageno nyikwa Ramogi Ajwang' mokendo monde ji koluwre kod chikegi to piny Ramogi biro dhi maber. Mana kamano jawinjona ne wan kod Okinja Makambo ewi got Ramogi kaendi kwakolo chike apar matayo ng'ama okendo chi ng'ato Keny en gima iloso kendo en gima irieyo. Odwaro adiera kaachiel kod ratiro e iye. Omiyo kidhi e keny in ng'ama miyo kata in ng'ama dichwo, nyaka une kaka unyalo loso keny maru e yo mariere ma onge wuondruok moro iye ma bang'e biro kelo tie achiedh nadi e keny maru. Nyinga Tobi Jakomenya Nyathi Kimirwa.